na gokoretera aria agendererete. Reero nigo twenyorire tore ime y'ekenyoro gia ba keruka itibu, etibu, ekenyoro gi'etibu, e sub-location ya Boroko, Mosenia, e constituency ya Bonchari, ime y'ecounty ya Kisii. Nki giatorentire aa? Estory ere omochie orure aa nenkong'u sana. Omwana oyomo omonyaruka omenyete ekenyoro eke. akabogoria omwana oye bw'omwaka oyomo na enusu, akamorenta ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora botuko saa ine, ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora, akamoira omochigete rogoro aaria akamotiga kegita, enyaroka eywo egatama. Rakini later nachete komanyekana enyaroka eywo ning'o. Bono, enyaroka eywo nabo etugutete omwana oyia. Ase atugutete omosacha oye nabwate omokungu, omokungu oye iga ebwatiraneti, bono yabeire akong'u, basubati more esikari momanyete amachiko yokwebwaterani, amachiko moyamanyete, ee mara ng'a emesiya ase agotiga mogirango, ee mara kora ki, mara tinyigweti koria amase, mara tinyigweti gokora ki, bono yaani yabeire akong'u Family eye yatwakerete esemi ng'a kaka motakominyoka motorore ring'ana ere aa ng'aki ere ekiagera omwana oyio otosinyire noe are esike aa torore ng'aki togokonyana. Bagusii baminto tagete tobwaterane torore ng'aki omwana oyo agokonyeka abana banyorire amakong'u kwaigu ng'a mara omwana narusetigwe amaiso, kwaigu ng'a mara omwana naitetu, kwaigu ng'a mara omwana narutetwe roche, mara omwana nakoreretwe kende. Bono tagete korase omochie oyo omanyete toramanye estory ng'aki ere abasubati, abanto mbare esika aria batagete abana, na abande mbare bagotugota batatageti. Buna bono, story ere twakabete aria bonsi arianto bakang'akera chisemi ng'a kaka mwana oyo toe, kaka gokigwa omwana aa ng'a oyo otokire maa, bono tiga ngotura amo igo, onye gekonyarekana, tokoegure endo ira.

Mwachi chimorigereria abwo na nachika kogotebia nigo twaikire aiga ase omochie oyo iga naende korakwanera kobwatia eng'ana eye iga twachika kobatebia toragosore toramanye ng'a richibu the way forward ndiri rieri ase eng'ana eye iga. Naki korokwa tata?

Wodi mbobare baboroko. Mbobare baboroko.
E constituency Bonchari. Bonchari. County ya Kisii. Um, ase obweng'e gose ase obotambe twere esango ng'aki ng'aki how was it ng'aki yarenge? Bono yarenge omotenyi oikumi omwaka oria. Mm -hmm. Omwaka oria tokire thaka iga. Mm. yarenge saa ine konya twaragire twakorire. Chia botuko. Chia botuko.
Twararire saa bono totabogete saa ngapi saa tano konya tore ororo nchiracha moono. Nkarigwa egento kare korwa isiko ngateba nkie ekerero kiaba kiaba isiko. Ake igo omorango oria one buna otabwati kwerende mabati gochia igoro, ngochia koigora ebase iga, onya na omwana oteneine oteneine abwo okorera.
Kegete kiago ga? Geita igoro abwo iga eh. Aha.
Nkaraba bwaba kara naende nkaraba ngateba naende nyang'a abwo natomeirwe rero. Bono ngateba omokungu omoka ng'a torore ng'aki eke. Togasoka, chire saa inna fifty eight.

Nabo abwo bachagete kombora amaswali, onde naro gati omwana rende oo nabo okora ata ribaga igo okogera are omwana, nkamokania. Oria one tari one akong'aria koti, onde nogoo kabiarete ase korende aaaa omwana ngorete bore. Togakira tokagenda, tokaimoka tokagenda obotuko obwo, bokaba omogaka onde na omotureti. Akamweresa rende, abanto bande bagacha, togaaka esimi bw'omogambi, omogambi agateba, Tiga omwana oyio abere abwo mpaka mambia bokie, alafu tomanye komanya ng'a naki. Alafu omogambi agantebiiii, nyuma morara igo kara ripoti polisi, togaaka esimo ya polisi, twagenda togenda mambia aya, Obotuko obo, obotuko obo, polisi eria?
polisi ya Igunga,
tokagenda bako nkagenda bakororo. Kwansa narwete oo ntaraika korora oo nachete bwa omogambi, tokaara ase omogambi rende tore na omwana, omogambi akandegera rire bagantebia bono omwana goika obe ere nere, mpaka nabo omwana bakorire ki? Oigwe gose omonyene ngotoka ngotoka are. Ngateba bono omogambi omwana aye arwarete, nigo abwate ebiaye omotwe amagoro iga, Kerachete. kerachete, Kero okoyandekera kwamonyorete. ekero namonyorete.
Bono rende aa nkamotebia timbwate nonya nkadi ndamanye nonya rieta riaye korokwu, ndamoiraneria nyagitari, naki nkogora, gantebia ngorikere riruba eri rikoroki ng'aaaa ninche nakorikera, riba ria eri bono, eh ninche nakorikera, okore ki? Rende orarwarie omwana kwansa, nkaira omwana rendeee nyagitari, eh egesero kwamogere.

Kana nde ngari kopi. Eh bono Aramisi?
Because momonyorete Jumatano botuko. Eh na Aramisi bono mono.
Eh bono Aramisi.
Eeh.
Nkaimoka bono nkagenda nkarika estatement, na nanyora omwana. Amatuko akaera akaera, bono timaete omwana rende oyo oo. Bono omosubati naraa ecousin yane. Nere oche gotebia abanto ng'a omaeti omwana oyo, omwana oyo. Ecousin yago? Eh bono ecousin yane.

Onye keyarete omwana rende mo- toborane naki mwarete omwana, ategerere nare koba korema ong'ange mwane. Bono rende twachia gocha tokachaka koirana rende ne chi ne enchera eria aba- abasubati banarete, inche bono ngakira buna ore tamanyeti kende nkareta omwana bono. Ngateba omosubati tiga omwana arabe amatuko abere atato, tokanyare goseng'ina nakore ki? Nachiche. Tokaganya tokaganya ewiki eyio yarire, tacheti gocha. Naende ngateba tindi gokira, tiga ango ng'ende naende mpaka igonga, gose ase agantebi bono omanyete omosubati oyio okora ng'a, iga agopimete ebirangi aro naki ogokora. Bono togakira rende, gose ase agantebi egento ogokora, nobwate enamba ya sobo ng'a mambia timbwati enamba ya sobo, nomanyete sobo, sobo timanyeti, Akamotebia, Ogende oborabori sobo, orore nkai, koramanye ororo, osoe baka ororo. Riria gwasoire baka ororo, okomonyora okomoa esimi yago tokwane nere. Nkaenda rituko erio chinchiri chianda amaene nkaenda baka ororo. Baka sobo omosubati.
Baka sobo bono nkaba orabori nkatera egesuba enchera, nkaenda baka sobo. Ekero naenda sobo, ekero naenda sobo, nkanyora taiyo.

Nkaanete omwana, ase eng'encho noyo okoobete nere na omonto omonene tari mwana o sukuru. Korende engaki eyio, tokana koretana igoro, omwana oyo bono nkaroretire amang'ana, omogaka onde agantebi tiga tirimboke gocha aase inde are abere oo. Omogaka one ntatomire oo. Ee bono.
Akabera oo akabera oo amatuko make iga. agantebia, bono inche omanyete tindi gotiri na esika, na omong'ina oyio nonye kogenda are konda, bono takonyara kobera esika rende mwane, rora ng'o naki ogokora.
Naende nkaimokerera ngateba yaya, tiga ang'e naro agachuderwa na obisi, ng'ake eripoti. Ofisi town? Ee.
Nkaenda kwansa mpaka polisi ya town, nkobaa namaete nchudere na obisi ere. Naende bakaa kwenda aria polisi ya town, nkabora boria, nkaderera egetugi ngateba bwende aria ase abana basirete iga aria okogenda. Nkaera sare ndisike ekero naende nabaerasie. Baria bakancha egento gokora, kenda baka ase getaari rogoro odisi nonya ofisi y'abana ere, nkagenda ororo. Ekero nagenda ororo, bakandikera bagantebi, ogotiga chifomu echi igaa, mbang'ete chifomu kegima, ogotiga chifomu echi igaa kwa chisecheri roche mambia, mambia yaye nkanda, nkanda bono na omwana. Naro na omwana, akambora Emasari, nomaete maye omwabo? Akamotebia, Timo maete, lakini naiba amarieta aye onsi. Omwana oyo emiaka ere ngabate? Omwana oyoo, omwana oyo inche buna ngomobekera aratware omwaka oyomo na emeti enenane. Nigo totebe ng'a arigerete emiaka ebere. Omomura gose enyaroka?
Omomura, nigo are omomura. Okay. Bono ekero kwahandire chirandi chia abana, bagateberwa namambia? Bakandi- ee, ngairana mambia. Eh. Mambia ekero naenda bakandikera document ya entang'ani, Mm. risaka riria nagorokia rinde eri. Eri. Eri ee. Ah,
Bakaenda bakandikera chitariki, Aha. chitariki tware koirana, yes. ya- chiarenge
bakandikera nare koirana tarehe nane bono. Gotiga echi, echi iga chiaga.
Tare nane echi. Tare nane.
Tare nane.
Gotinyia okabea. Tare nane rende, buna banchigete bagantebia riribu ribere bandigete taberi iga, erinde batigere kobi nabere oyo, erinde nkairera rende omogambi, aye kobe gochia sobo omosubati oyo. Bono tare nane bono inche nkaenda ororo.

Agantebia, Aye tata, aye bono ebi nobochingwa ogontebi, inche ebiasara ebi timanyeti aye namang'ana aino, nabo rende akabutora esegi. Baria bagantebia, bono naye tokorikera, goetare esegi na mbiri. Esegi na mbiri. Omotienyi o kabere. Omotienyi o kabere.
Bono rende naende baganera ribaga nkamokobera, nkakobera omogambi amoirire. Eri nakobera omogambi.

Ntibwate nomochifu ore onde. Okay. Nonya ebinyorotu bono buna bire ebinene, bakabagana. Nkaenda, mpaka ase omochifu oyio goikaransa nere, nkamweresa rende. Nkamotebia yaya, nero ekero nairansigete omwana iga na iga na iga. Bono naigure noyo oseino, nkaete nabo oramomanye. Naki akorokwa Marieta, nkamotebia, Marieta timaete rakini, nagore momo tiga nkoe namba ya morwamu oye mokwane nere nabo arakoerese. Agaakera omorwamu abe esimi. Oyio naende gwakerete riria. Ee bono.
Akamoeresa akamotebia erieta ria omoiseke buna akorokwa. agatoma omotureti, gochia sobe omoiseke, amotebia natakeirwe omoganda tokwanera namang'ana aya. Omwesikiri ende agateeba, Ngocha are yange mambia yaye, naro tacheti gocha. Bono rende naende nkairana, naende nkairana mambia yaye, nkaboria chief naki omosike oria naa- natageti kende, ante omosike oria okora sobo bare abamwenu, bono timanyeti naki togokora. Antebi ankorikere rirube, rikoroki naende oirane ara ri.

Bono Abarilamu bagatoa oboire ng'a rende omwana ora oranyare okonyora kende korwa iga ande onyore amang'ana abeire, konya natagire kwansa amotige ayurire na obisi. Agantebi nabo okomoira omotigo, lakini bono onye ng'ina karoo tokonyara komoira omotigo ororo.
Okay, bono aye okogania kwao nkorokie, more tayari korenda omwana? Bono omwana oye. Ekiagera gwaakire gwaakire ripoti ase children's home na obwate rirogo obe heri, nwagete eripoti ase ofisi ya omochifu, eri igaa iga original copy, noo rira iga nere origete muna ng'aki okorora kwaino nkorokia okwo, more tayari korenda omwana gose okorora kwaino inwe na omorogi oyo oyorense aa nere nkomoboria inde. nkorukia oku, ekiagera amarube mobwate obi nere eye morikire korwa polisi, okorora kwaino nkorukia bono inwe. Bono omwana oyo Mm. oborendi bwaye na Mm. obokong'u, Mm. ase eng'encho ngotebiiii, inche tindi kobera isiko na omokungu okobera isiko, Mm. inche ngosoka nachia kobarigeria.

Mosubati oyo mokoreti bosani nere ande.
Mosubati oyo tari ng'a tokoreti bosani nere ande. Nabo twarenge abasani engaki eyio nkare ake nkare ake.
Ase eng'encho yare koba aye ng'a nimwete omwana kango gare komokia egetambo ekero soa obe omotureti na uncle yaye nomotureti.
Aya ndatema ango yaye omotoretu gose omogambi o sobo, amatebi momoragete nang'ete omwana, bwangire kondagereria omwana, gose bwangire gokonya omwana. Nare koa abarimo, mbe chingigwa, ntebe ng'a ningareneti omwana isiko, nangire komorageria. Bono, tari boti omochifu na oyo o sobo, naboretie chifu noeire riboti ng'a nimbiareti omwesiko bw'ekenyoro kiago omwana, ng'a yaya, motoreti namayete, yaya.

Manyinga ao taiyo ase omwana oyio. Nonya nonya otari igo na omwana omanyete amanyinga nabo akwegwa ase omwana one oyone, na oyo no naki rende. Gatiga bono amanyinga aya nainchete ase omwana pi, eh. Bono nki buna kwabisera, amanyinga aro tari ase omwana pi, ase eng'encho yare koba ng'a aye nimwete omwana kare nkogatigetie chitebo echi chionsi ebi antebi ng'aki, ning'ong'ete omwana, rora buna okomondendera, eh.
Aa omonto omorigereria mm koigwa ring'ana eyio buna ere, amarube mbwate aiga, eri nerirube riaaa kore ministry of labour and social protection, state department of social protection, department of children services, ofisi ya kisii town that is kisii county, riakire omoori ne sub county children's office. Kisii Central, na igo ririkire chitariki 28 January 2023, ririkerwe chiase Rose Moriango, oyo ngagerete nere ng'ina omwana, eh, akarangerigwa akaba requested agende obesie abana tarehe nane, motenyi o kabere 2023, tachieti. Riroba mbwate iga neri omochief, riroba erio riarikire tarehe twenty seven omotenyi o ikomi twenty twenty two, mwaka oria ekero omwana atigetwe omochie oyo. Office of the President, Ministry of Interior and Coordination of National Government rigoteba iga, Re.

Abande ba buna bono twagenda goka ababanegete estori korwa aria maate Nyakoe, mbuna abaigete kogenda omo goka eserekari, abanto bakangera chisemi ng'a tokonye abana, tokonye abana, tokonye abana, tokonye abana, especially omwana okorokwa omomura iga are gold, aye okorora kwaongorokia oko, igoro ya omwana oyo otigeire, omwana bwa omwaka oyomo, omwana omomura, egavana ya Kisii county twenty ninety two. Naki oroche.
Mwana ere inche narenge gokana, lakini but egento kere ekebengeri ng'ee omwana oyo, omoiseke oyo bono aunty yaye ne cousin yaye nare. Kai karati gango karati karati ndasuke kidogo. Igo omoiseke oyo otigete omwana ase inaa, nomoiri oino. Nomoiri ee, torochie mama biaro oyo. Aha. na mama bia aunt yaye omoiseke oria Yes. ne chisisters Ehe. bono tegokora ki tekonyarekana Bono ng'aki moko eh, aye na omos- na omoiseke omosubati otigete omwana ng'aki mokorokana? bono abwenerete aande okanti kobwati oboiri na anti akonde Bono rende gosarete omwana agatigera aunt yaye. Mbobe. iye tekonyarekana ase yaani tekonyarekana Eh. ase inche Yes.
tintaetigomete mbeke omwana obande inche ng'igwe ng'a mara Gose orwareire abwo nanti aye akare goteba ng'a totesete omwana, toganyete omochango tochangerwe, omwana akwe tochangerwe. Bono ebikwaso ebinge ebinge bikogera, nonye inche buna nde iga naende buna ndosete iga tinkonyara. Ata nonye inche ngoteba onye tari omosigo oyo, ndasoke ng'ende, tinkonyara.
Omoiseke oyaye ekero ogana ng'aki omomanyete, twere esaa ng'etabia yaye ng'aki omomanyete buya. Omosike oyio buna amenyire iga aa, korwa buna nachete, nabo omonyorete iga iga are omwana omoke, akogenda esukuru. Konya taranyora abana aba bande nonya oyomo. Aye, konya taranyore nonya oria omonene. Bono nabo twenge konyorana, twakwanani, twagamba buya, by the way naroche na omosike obwate amasikani. Inche namaete mabwate relationship naende na oyo aa inche tinamanyete boigo pi. Nomogaka oo. Eeh timanyeti.
Naende gento ekio nonye na ekenyoro ngianya koigwekana, mang'ana intwe ntwanya koigwa, intwe omwana tu nakobe tu botuko, bono rende intwe togastuka na omonto osire enchera, omwana osire enchera, ngacha koboria oyo, nteiyanga omwana, gose nokaenanete isiko, agakana. Bono rende amate y'omogaka omintoke are omotureti, goika tatirimboke maate, tomo- Tata omino nere omotureti. Ee bana, tomotebia ng'a twareta iga omwana, bono rende gwakanire naki rende togokora. Togatirimboka bono gochia maate, tokagamba omogaka onde chisimi bagaka abwo bwa chipolisi, gochia kwomogambia ekaba torare mambia boki, omwana akore ki? Amanye torore gose akobuga bu- bigonga. Tokarara. na omwana oria botuko aganchanda bwaki togachandeka nere, bono mambia bogaki, mambia kero bwaki, oyo bono agateba ngosoka arenge aria afwaete aeteranie igonga, bono inche rende nkanya kobera na omwana abwo abanto bakonya gocha ekemambia bakonya korigereria omwana oyio rende okobeti botuko, bakarigereria bateba amo tomaeti ki eni eke, mwana oyo ntomomanyeti, mwana oyo ntomomanyeti, gicha ika saa inne oyo tarenge oo. Chiamogaso. Kia mogaso, toikaransete nomong'ina onde bono toichanete tokoria bono nki eke. Omong'ina onde rende toikaransete, onde tiga omoiseke oywo ogocha korwa gesieri iga, inse abwo ogotokwania nkamotebia inaki? Mbuya. Nkamotebia yaya intwe mbuya tore? Eeh. Rakini omwana naretetwe botuko saa tano ya botuko, akabekwa iga antometi mwana oywo na oyong'u? Agateba. Imomanyeti mwana oyo, inaki motamanyeti omwana oyo? Bakamotebia, Gaki, omosubati yakorokwa Rebeka. Bakamotebia, Rebeka mwana oyo inche, inche timomanyeti pi. Agantebia, Omwana oyo, tomanyeti noyo omamu. Magoka nabo nare konya komotebia ng'aki mamu nomwana ogo tari koigwa. Maya bono, rora ama, mamochiire. Yaani bare konoteba omogaka oo ng'a. Eeh nabo are gokwana ng'a ngomotebia iga engencho eye timanyeti, inche omonyene anti oyio aye tanya gotenena, anti gose gento gete nkere iga, tanya gontebia nanya koigwa ng'a nerio. Nkamoboria ekero kwamaete boigo, ninki otare gonchera mapema, omanye ng'a omosacha one naye gakorete gento gete iga amanye nainche rende. Naroche tinkogosumbua, engaki eria buna kwabwate emechando tinkonya kogochanda. Bono yaikerete bono omwana tiga ache, inche rende nkabeka omwana oyio abwo nkabatebi bono ase yaikeire, nkobwate ng'ende ndigie eriogo ndusie oborito obo, onye ki ngokwa nku ng'ende ase nkwenda gochia. Ase eng'encho bono ndoche aye namatemo igoro mokombeka amakong'u, mosubati oyio agantebia yaya tobosa gokora igo, Togenda eti ne ochie korigia eria okonywa eti orusie oborito okwe. Bono omosubati okogotebi ng'a omwana one oyo bw'omogaka oo. Ere mboka eyene eki abwate ng'a kiagera omosubati nere nobwekenyoro, ere mboka eyene eki abwate maybe nkwamboreti mboka eyene eki abwate ng'a ng'aki ogontebia ng'a omwana one oyio bw'omogaka one, mboka eyene eki abwate ere naende. Nonye namoboreti inki otare gontebi korwa kare. Gose buna rinde kare narooche, omosacha one omosubati naranyuomete ere, ere are gokoba omwana nabo nare gwancherera naki, omwana noyo oye. Okonya otaracha.
Aya konya nachire ntwaetanete nkagenda. Akaranyuoma naende omong'ao.
Ee akanyuoma eria ere ere twenty twenty two iga abwo, twenty twenty one, twaetanete nere akareta omokungu akabera. Agacha akarora abana bagoteseka, aganta eira norora abana, nari rende nairanete. Ngaboria omosubati oyio, Onye tari amang'ana mobwate aye Rebeka, ninki otarakoretera omwana korwa mapema amanye rende omwana narende ende, ogachia ogantiga nabeire mosii igo, nari mogonkobera omwana gocha korwa gesa gesa nanye koigwa mang'ana ayio? Agantebia, Bono nabo yaikirete boigo, Lakini rende aye tobasa koenda gokora boigo, tiga torarora ng'inki magogo agokora, omosacha oyio oo torarora ng'inki agokora ng'inki. Inche ngakira mama aka inche ngataima amabere bono na omwana oyio nyoboete naba na hasira embe bobe. Mama akatirimboka na omwana oria akabera nere. Anti yaye bono nabo akonyagoeta onyagokwana amang'ana, onyagoeta, onyagoteba abana mware nyorete isiko bono nari mogokoberwa. Anti yao.
Anti oyio yaye bono ya omoiseke oyio. Okay, aha. Bono omosacha oye agacha agacha ekemambia. Nga- Omosacha bwa anti.
Ee bono nga bono ekera ecousin yaito bono nkamotebia, andeterete esimi omochacheri nkamotebia bono Steve esi yaikeire. Mamweree bono ase eng'encho inche nanti yaye. Aa maoga nanko yaye bono, mbaigete koba nere onye kere na ekeene, akamua omwana. Tiga aiche akore ki? Aabe abe aikaranse arende omwana oye. Ase eng'encho inche bono saa hii nimbwate omosigo tingonyara korera mwana oyo. Anti yaye nkaigwa naende gagokwana rogoro aa ase omoanti yane rogoro. mwana oria ntagocha pi, ng'aki agocha iga iga oboiri igoro, tiga omwana oyio arende, gose gakorora amotinde ka omobesi, nabo abana batotebetie igo. Yaani mokorora momotinde ka omobesi oino oo. Ee oto one oo twarosire, Aha. tomotinde ka omobesi. Yes. Tateti komanya, omwana nari namanyora gakori nonye na echabu, Aha. tinteti komanya. Aha. Tiga barore bang'ente, gose batindeke omobisi. Abanto bakamoteba, Gaki omwana oria ngoteseka are aria, na oyonde nabwate omosigo. Gaki igo arosete, takonyara. Omo- mware kobwata rende omwana oyio mogamberane, intwe toeti komanya igoro y'omwana, intwe toeti komanya igoro y'omwana, tiga barore buna bagokora. Intwe bono, inche rende bono omong'ina onde, omwana oyio naende agacha tokabera nere rende agatira rogoro, omogaka omito agateba, Rusia omwana oyo aa, nainche tintaeti komorora. Too bono oyo agatiri na omwana ara tokabera na omwana, omwana oroche buna agosumbua, chideka buna orosete oibekeire echafu chianga ogosibia, mara riria otakabwati ngu nguru chia ogosibia yanga chianga chiachoire, bono egasi ekambera enkong'u. Naende bagacha bakarora yaya omosubati oria orosire tiga totirimbokie omwana maate, omwana agacha agatirimboka amaate. Ekero atirimboka amaate, omogaka ominto rende aa mama agachaka korwa echi warning korwa omotienyi ikomi na omo, January buna igoika tindi kobera ise ka, na omwana oyo na omwana omoke obwate oboreri obokong'u. Inche bono tinkonyara, bono rende onye moiseke oywo taratoka, tiga arore ng'aki agokora ki, tiga arore buna agokora. Omoiseke oyo ngacha nkaigwa omotienyi oko buna omokumbe riita chieti ande, nware. Nware ekenyoro? Bono isobo iga abwo. Omanyete intwe abasubati ngonya kobua Okomanya toramanya, orimoru tore, yes, eh. ngaigwa noare noare sobo ngacha ngatebia omoiseke oywo ororokanire omong'ina onde ong'eire korarameka na inche o- oborito obo ong'ete obworo gokora egasi tingonyara ya omwana oyo mpaka omwana oyo bande arache achandeke bono aande omanyete omwana nori ogosoka ogenda gochia aria mara ochire para yoka oori omwana oyo bande asire naende ochia konya koretereri bono rende omong'ina onde rende aga tonya koborani omong'ina onde agateba bono omwana oyo ekero arenge oyomorwa tare koimoka aiche arete omwana omogaso o igoro, atebe omwana oyo na oyoo, abanto bonsi bamobwate batebe ng'a ee, rora bono naki ogokora, omwana mpaka obete botuko bagatiga isiko. Na intwe onye ndiri twarenge ababe na intwe to tomanye boigo, orange etwatigete gochia are nonye na esese eye. Omoiseke oyo ase amenyete oboiri omo ogoteba ekenyoro aa, barabwo ng'aki bagoteba bono? Anti yaye nere oyio okonya korwa ebitisho ng'a torore toite omwana. Oo, nere oyio ogoteba ng'a omwana nonya bwa omogaka oo bono. bono. Torore toite omwana gose tomotinde kwa omobisi. Nabo agoteta igo igo. Agoteta tei tikomanya. Morore mong'ente inwe igoro, mokora mwonie inwe igoro yaino. Nabo agoteba igo. Igo agoteba ng'a moiseke oyo onde tayogo takonyara korera mwana, abana aba tokamoboria omwana oyo omonene ere nki motai komokobera, oyo nigo amenyete bono mwanti yaye oyo omonene, mogokoba oyo omoke, agateba bonsi ngokoa bare sobo, ngwenda bare sobo, nari egete nere December tarehe fifteen, akairera ng'ina omwana oria omonene, omosacha oye akamochachera rusia omwana oyio aa, rusia omwana oyio aa, akabaikobera omosike oyio omwana. Kera mokobera omwana bono, omwana oyio noo bare na ng'ina ere saa hii. Bono na- Oyio omonene. Eh, bono oyio omonene.
Nere noo are omwana oyio atigete akagenda. Amabaanto yaye ore komorendera ore komosomeria omoirere esukuru, Mm. bono omosacha oye ekero aroche omwana oyo okobirwa gocha, akarora bono abanto nkoboria bare ng'aki, oria ere motari gokooa bae konya koboria. Mm. Akabwata akamoteba, rusia omwana oyo iga okonya kondetera ebisirani. Akamorusia, akairera ng'ina. Bono aye, bono okogania kwao nkorokia oko, omwana oretirwe otigiri bwoo, okogania kwao nkorokia oko. Tinteti mbang'aini ng'a ninde inde omwana, naende nyore omwana gose buna akonya gosoka soka osiriri, naende ng'inche koribu sayi inche nimanyete na omonto sayi ndosete okonya ngorara rioka nonye bono gose mborere mwandu ase, tinkonyara mwana tinkonyara korenda mwana oyo pi, ng'ake tinkonyara. Igo in short aye otagete omwana arwe ase amagoko ao. Lakini inche ntaete arwe amagoko ane ase obuya, barabwo mbotuko bakoobete. Nonye ninche omonyene naimogetie omwana oyo, komokoobera omoiseke oyo, indore gose ase abwo mbarabwo bare korwa ebitisho bamura bamao korwa obong'unyi bare enyasore, inche ngaimoka saa moja igoro, ngakong'onta omorango, ngabeka omwana gesieri, ngakora ki? Ee, nkagenda. Omoiseke oyio noo are. Moiseke oyio naria arwete. Igekera ochiete omoiseke oyio nomonyorete ka. Moiseke oyio bono noare sobo. Ah. Buna toigete iga iga agakera oyo esiri. Ah. Igo Aga- nabo mwarora mokoba omwana motige gesieri. Eratiga. Eh. Omoiseke oyio agakera omogaka oye esiri. Eh, egekera ntaraika bono onde enchera gocha. Ah. Iga nabo kwarora okong'onta obeke omwana gesieri. Mm. Gwakorire buya. Mm. Ooh, igo bono nario gwakorire buya. Mm. Naende akareta saa nane ya botuko. Okay, naende eria kabere? Ee, Eh. gose konya inche namoirerete. Yes. Naende agakoba saa nane ya botuko, akabeka gesiria na ereta eria akwa, na ereta nere arigete. Eh. Ereta nere omoiseke oria arigete etimeti ng'a eria anyebegete. Akarika ereta, Mm. Ere- Riruba rigoteba ng'a. eh, rirube,
rikomotebia ng'a omwana oyo na oyo oo. Mm. Tiga Omoiseke oyo aiche- origete? Tiga aiche, tiga aiche ariri- abae morisome.
Mm.
Mwana oyo noyoo omorende tiga komochanda noyoo onye gotagete oiche twende tiene ee. Kira.
Onye gotagete oiche twende tiene ee omanye omwana noyoo oria akamata iboka ng'u mboyo yagacha agaka esimi akamotebia yaya imoka ipange onde igo oipangire twende Mwao otume kwakamoteba. ee. Bono naria ninchiete komotebia tata omogaka onde agateba riria aunty yare ngonya korwa ebitisho naende ngobakobera tore omwana.

Naende tokaimokia omwana oito twateba omogaka onde bono naende ochire bono, omogaka onde agateba, riria mwaigwa ripoti ng'a ngokoba arenge omwana, inki mwachia korara? Bono tokamoteba gaki ngokesa twarenge tomanye ngokoba are, gose intwe twamanyete twamoikeirie omwana oye. Naende bono inki rende naende akobera omwana ere, bae riruba eri riria omoiseke oria arigete, eri riria omoiseke oria. Bono, tiga nkobore risuali ria omoiso, abakungu komanyia more amang'ana 'ekenyoro. Aye okorora kwao nkorukia oko, omwana one oibwe omosacha obo, omwa ng'aki, aye ng'aki oro. Egento eki ngetokonete, ase engencho omoiseke oyo nonya orenge, tatenenerete eti mosacha oyo atenenerete, mara nare noyo, abasacha babariri maike nyora abete nabarabwo nabange. Bono timeti ng'aki echete gochia nsi. Gose nere agosuspect, yaani bahati nasibu, agotema ase ase obomera bokogwa. Intwe bono gento ekio ntomaete, omanyete egento ekero gokobabeni ekenyoro, Yes. kwamanya ekegera ki nekeene. Eh. Eeh, Eh. inche lakini but igoro eyio moise kori timaeti inde innocent. Mm. Ata nkoiboria amaswali ng'aki bono omwana oyo achete aa, Mm. richibu riambura. Mm. Eeh. Bono nabo tokonya koeboria richibu riabo na toborie nki atagokobera mogaso iga atebe omwana oyo oo ngo oyo. Tanya gosoa ande, tanya gokwana kende. Bono rende nabo nabo inche ngumeti igo bono ngumeti ng'inde ne chistress chinyinge korwa korwa aretete inde omosigo bwa emeti enyia ene mpaka saa hii mbwate emeti enyia nane. Nabe natemire kobera na omwana oyo natemire. But bono noroche nabanto nabare buna bare ekenyoro, okoigwa, nyare batesete omo- omwana oria, nyare bagokora gento gete, nyare bee go- gose omwana agochia gokora egento gokomoaka agambe obe, nyare bagoita omwana, bono inche gaki tingonyara. Aya, nobwate namba ya omochief, amo osubchief oyo? Ng'ange enamba yaye y'esimu. tagete koraa tagete koraa kera omochief esimu enyigung'eree. Okorora kwaye nkoroki. Eeh omogambi Eric mbuya ore? Oyakorokwa Rogers Kakasungura. Igo onde journalist omoriki amang'ana. Natarire aye gesa brocation yao eh, mochino oraige omwana omoka atigetwe isiko botuko. Atigetwe isiko botuko. Eh, omwana bwa omwaka oyo moiga. Arariaga. Bwongoro. Ee. Bono nabo twachire iga tokona kogosarigwa ne efamiri eye iga, na intwe bono omaete ntori korwa ase totarakwana na omochiefu toigwe ng'a ng'aki ring'ana eria narimanyete?
Omong'ina oino nang'akerete esimi ng'a omonto orete omwana obe ekero gesieri.

Na ripoti atebe ng'a omokungu narorwe ekenyoro eke iga, otigerete omwana emiaka eng'ana iga na iga. Abobisa b'abana ba Gari baigure adivaisi monwe o Tutu. Bono atabagwe ekenyoro kiane omosubati oyio, nabo that is the procedure. Abwenerete kwenda namarubo ayio mpaka ase obo omosubati aria sobo atamanyete amorusetie okobani watu wanajua na tari banto batamanyaine.

Lakini bono tamenyeti amosubati oyo. Okay.
Mm. Kero kende abanto mbare esika abatagete abana sana. Mm. Ne family eye nero bono egoteba ng'a maybe bono abarabu mbakonyara korenda mwana oyo. Mm. Eng'ana eng'aki egochi e- e- omonto aratoka maybe isiko aria ote because amang'ana aya tokoyabeka monto naro aria oraganie mwana. Mm. Ng'aki egocha yabarenda ero. There is a legal procedure ya ogo adopta omwana, and it is well stipulated ase constitution na ofisi ya abana inahusika. Okay.
Chiofisi.
Mm. Bono nabo akogenda ofisi ya abana atebe omwana oye noyo one, naende omokungu onye nomborire that someone here wants to adopt omwana oyo. Okay.
Legal procedure mbabwate aria ofisi ya abana buna omonto ago adopt. Okay.

Ee, omogambi Truphos, mbuya ore? Oyokogoakera akorokwa Rogers Gakasungura. Gakasungura kare omoriki amang'ana korwa etaoni ya Bosongo. Bono egesingera twanyorete twachire kobwatia, korwa esublocation ya Boroko, ase omomura gete iga omochie bwa Ongoro.
Omochie bwa Ongoro esublocation ya Boroko. Ee, iga abwo. Ee. Kenyora ekio nkeri kiane mbachete kogamba, na nkagenda kibuye. Ee, yaani egento ngo, egento ngokoboria. Ee. Torochie ebaga ontebi ng'a omosubati naro oretete omwana aye iga akamotiga omochie aiga botuko okoru cross moriango.
Ee bono.
Ebagoteba ng'a omosubati oyio iga arwete bwoo. Ee bono. Eng'ana eye yaye no, nobwate bomanyi bonde igoro y'eng'ana eye? Ee, nimanyete ng'a omosubati oyio nachiete omochie abwo bw'emoroka abwo akaenda agatigwa omwana o sasaba ya botuko. Mm. Ee, momura oyio agacha ofisi yane togataka komorangeria rende ngatoma eripoti, mosubati oyio tacheti. Mm. Ekero ataacherete nkamotebia, Bono gochia Yuda ogende ango obisie abana. Mm. Ogoika gobisie abana agatoma ritube, nkamoriikera ribasi, nabo omoriikerete agasimba kororo. Mm. Mosubati oyio otiire korangerigwa ororo amaruba akogenda ase okoboko kwaye, na bamoenete tataeti kwenda pi. Mm.

Bono naende omochie oyio chief eh, ngoe togokonyana toroche inche na omoriki amang'ana na inche igo nkorwa ne right y'omwana oyo tabaisa go maete nabo torarwa onyore omwana onya ororo obokong'u naende tona waiting onye tomanya. Tata omwabo omwana oyo naikaransire nere eh, yaani mogoteba tata omwabo omwana agoteba ng'a mwana oyio ere tari oye naende tamomanyeti.

Ee, mbuya ngokonyana tore tari bwango, na inche namo amaswali ngokoboria buna monto ore isiko aria araborie. Ee. Yes.

Mbuya mono, ki toranyore ayande nabo togokorigia.
Mbuya mono.
Okay, mwanche omoria are kwaigwa ore, mosacha oyo noyo are aa, gakana ng'a mosubati tari kobwatwa, nere okanete, tobwati rende anyway, abagusii baminto tiga mbatebie obomaene isiko aa, abanto nabange bakorigia abana.

Omwana oyo otigire aa, nomwana akamura mwaka oyomo, abanto mbare motagete abana isiko aa. Bono onye gotagete omwana rende omwana naro orabaire bo, moeche onye gotagete nkoe enamba ya omosacha oyo, mande obisie abana morikerane, oegwe omwana onye gotagete korenda, ochi korenda. Kaka, gento nkeri, kerangoki mambia, ekero nkonyora omwana oyo. Are obisigete ende nari ng'ora namokwani, na inche nakumie ng'a tata yane nagokonyete tiga Nyasae ande ogoseseni. Omwana oyonto otageti anyore obokong'u, naende bono inche ntagete gokwana na mo mo obo bono na omong'ina obwate abana, inche ntagete komokwanera from a point of advice, tindi komobetereri, ntagete komotebia iga, baba omwana oyo obwate aa ase bono. Korende mpaka ekero abanto mbare abakonyora, abanto mbare batagete abana isiko bange, ba omwana ere omonto okonyora are okorenda. Rakini ase bono, aye morende mpaka chingaki omonto agotoka. Nimanyete iga ekange riko, na omonto kare abe, omonto kare ang'akere esimeka iga, inche igo nkobaa chinamba chia chiaino, mogambe. Ko buna omochifu ateba, oyo aimoke na omwana, na oria otagete baimoke, bagende bakobisie abana, barikerane, aegwe omwana. Tokwananire baba?

Korende matuko makare iga motuga, omwana oyo nkonyora arase akomenya, naye na mambia na mambia nere nkoba are omonto omonene. Abana buna aba bagotuguta abana ba chigavana, abana ba chipresident chia mambia, abana nabo bachwe ebi na ebi ba mambia. Baba ba Obama igo batigetwe chichokora, bagatugutwa, rero nabo aba chipresident chia America. Abana nebirentane nabwo abang'aini ebiata, inche research yane nabo ikerete igo. Ah, mwanchi omorigereria twarure esobo omomura oyo otigeire omwana. Igo twakire esimi gochia ase omonto o nyumba kumi, sobo omosubati oyo, totagete komanya gose noa rika, togende toramokwane nabo oranywe naye nabwate estori. Twatebigwa togende mpaka ase akorokwa Omogumo, Mogumo, Mogumo ogo tokogenda etwaroreria amagiga epremaria, tokogenda motwe mpaka Igunga, togende motwe ake mpaka Mogumo still mboncha aria tore, toteme gose omosubati oino tomonyore, totamonyoreti well and good, totaete gotema nere aratoa ensemo yaye y'omogano ng'a inki kiagerete akareta omwana ase, omanyete mosubati oyo tagocha bosa sababu etaiyo, totagete komorigina ere atwerese ng'a esababu enene yagerete. Akareta akamwana akwo botuko saa ine, akamotiga bw'omomura oyo, na ereriia eye. Eye nere eganga yaito enene, totagete torachake esabari goika chinsemo echio chia mogumo, toramanya ng'a ninki kegendererete. Buna nachika gotebia, twaitire esabari goika Mugumo, Mugumo nomopaka o Kisii County na Homa Bay. Embura yature, igo twachire korigia omonyaroka oyia gose ntomonyore, twanyorire ise moke, twanyorire nomobisa o nyomba kumi aiga, omonyaroka oyio tari kororekana ase are, twatemire komorigia mwabo, taiyo, tata omwabo gakonywa amaru, mama omwabo akonywa amaru, mbaiyoka bonsi omochie osiekire bono rende. Getoratema ko toramanyore engaki ende, nabo togoicha naende tobarentere part two nere aratuerese igoro ng'a inki amanyete igoro y'eng'ana eye iga y'omwana oyio. Bagusii bamino togenderere gosubscriba bosongo biabisamarita nenguru korwa Jessica Kasungura, tomerane engaki chinde. Mbuya mono.